Echa in e- echa in ema iluongi ni guok marach. An e guok marach. In e guok marach. An e guok marach. Koro ka in guok marach ikelo nyaka e puodha. Apenji. Eh, penja. Sani. Sani. Gima osetho ni ma ok anani iketho usni na. Iwinjo wuoyi matin. Ne kik imiya chwanyra kodi. Jaduong'. Kik imiya chwanyra kodi kendo ne Apenje- iwacho nang'o? Apenje duong'. In Be in witi? puotha ma serious mineno ka sike puotha yaro okinyi nyaka odhiambo pod Isi- inyisa ang'o? i- i- Isike puothi to idhi dok dala lwet nono. Ne. Sani ma itima. Atimo ang'o to inena ka aketo mbolea e puotha? Iketo mbolea? In ineno ka gigi gikanye. Dong sani aikora ni higa ma dwe mar apar gariyo ni kaka inena tini. Nyaka abed gi gima iluongo ni ang'owa, nyaka ayud gorogoro moro madhi atere ot. Jaduong', Ne. adwa nyisi kaka kido onego obed ni ipuro. Hey. Apenji. Iku iwacho nang'o? I ng'ama osepuro ndalo mang'eny ni jaduong' wira. Ah, nyisa winji kawuono kendo E, Onego kidwa puro puodho abilani, kidwa loso gimoro maber, apenji. Eh. Oningo ikawo puodho tipuro, kisepuro tiketo mbolea. Apenji. Penja aduoki. Idoga gi kidi. Ok agoyi. Ah, Aneno ka idonjo na chainin guok marach. Mamere nawinjo ka jomoko luongi kocha ni ah, ah, guok marach. Mamere kod donjo. To timore ang'o wa? Iluongo ni ndachu. Iluongo ni ndachu. Eh. Koro ije temo matek mamere puotha ka to ne onge mere. An an yuda ka tim ang'owa, an e puotha. Puotha ka onge ang'owa, onge mere. Koro iwacho ni Jaduong'. Nyisa. Kata bed mana an guok marach kamano. Eh. Tadwa nyisi paro manyalo konyi. Nyisa. Sama ipuro, to onego ipur gobwongo mamalo. Obwongo mang'owa? Mamalo. Ne. Iwacho ni obwongo mang'owa? Mamalo. Mamalo. Eh. Obwongo mamalo. Ineno ka pacha ni higa mane onyuola 1950 to pod atin nyaka sani. Inyisa ni obwongo mamalo. Chal ni osiepeni moko nyocha obiro kuomi to oli paro idong' nono. Okay. We kul idwa idwa goye jaduong. Yeah. Ya jopiny bo aya nyisa. Onego bed ni sani ikori. Mm. Iluongo ang'a ma guok marach Eh. man gi paro maliw. Eh. Abiro nyisi ni tim ma gi ma gi ma. Ape ija kiye. Mano ya jopiny kata umbe uru nene. Sani e o guok marach jopiny un guok marach unyalo kelo nade guok iwacho ga ni guok guok bi e puodho but ito wang' na temo temo tek bi gike puotha. To kata obedo mano, awinjo kitemo kelo weche mang'eny ni sani oninga tiga ng'owa, omuga ma ng'owa ma malo. Koro imbe teme nyisa ti chaki nyis jopiny kaka omuga ma malo ni oningo watige puodho mondo mi odumba ni otimre. O ma to ok nyal timore. Mm. Ma to osetho. Ah, ah, we wacho kamano, mano ibiro miya tho. Ma osetimore ang'owa, otho. Ma osetho. Koro ineno ni oninga tim ang'o? Gima mondo itim, mm. kawo bet oduma gi tene dhok odhi omwodi. Mano onge gima ikonyo. Mano onge gima ikonyago. Akawo dumba. Tene dho. Atene dho. Mondo otimre nade? Ni guok marach otim ang'owa owacho. Mondo koro anyisi fomula machielo minyalo konyo godo. Aya ler ne jopiny fomula. Duong' odogna. Duong' obiro dokni. Ler ne jopiny fomula. Gima ikuongo ibiro ka, hmm. ting'iyo kondison ma puodho nitiere. Hmm. Ting'iyo ni ang'o monego bed ni imedo hmm. mondo mi puodho ting're. Koro Koro kaka ineno mara nie, in idwaro ni mondo ating'e from piny nyaka malo. Koro chakre sani oningo ang'i ang'o mondo mi oting'e? Mokwongo nyaka bed ni ipuro chon. Mm, mar ariyo. Mar ariyo, mm. ikawo puodho mm. tiketo ne mbolea. Mar adek, ikwongo iketo mbolea ok ma ing'e aduka. Eh. Ikwongo ikawo chieth gwen, eh. chieth dhok, ikete. Eche mago nawinjo ka kisungu dendo ni farmyard.

kata abro maintain mbolea kaka iwacheno mondo mi odupa obed madongo sani e ineno ka nyadundo to but odupa to nyadundo motimore ang'owa moloyi koro koro advice maduong' manyalo miyi Nyisa. kidwa ni ikonyrigo Eh. kaw puodho to idhi mi dhok ocham eh, ma mondo iik machielo eh, wach puodhono to we wacho kamano asetiyo gi gi we wacho wach island we wacho wach island ko kamano eh, onge sida waweyo niya Owacho niya, chakre sani e, in ema idendi ni guok marach. Awacho ni ringe nyaka kuonde kamoro amora item nyisogi jopiny gi, gi eh, jomamoko mondo mi gitim ang'owa gi tig ang'owa gi guok marach miluongo ni ang'owa ndachu mondo mi odupi obed marabor. Oma ing'e ni kanyo